Mateo 24 verse 3 huna zwithu zwinzhi zwine yesu kristo o zwi amba uri zwi ḓo itea vhufheloni ha shango na musi khou ni ṱuṱuwedza khare ni tshi kona ni vhala vhedzi dza 8 kha mateo 24 khare na vhala vhedzi dza 8 kha mateo 24 ni sedze shango ni ḓo vhona zwo ri yesu o vha khou amba ngoho ene u ngoho so nda ni ṱuṱuwedza ṋamusi itani uri vhutshilo haṋu vhu right zwa vhukuma ṋamusi mekanishe uri vhutshilo haṋu vhu right tshifhinga ndi tshiṱuku ya debulo wa zwi ḓivha u khou ita zwoṱhe nga nḓila dzoṱhe u bvisa vhathu nḓilani ya khristo diabolo u khou tamba smart badi u fasha vhatendi but ndi vhona vhona zwithu zwi no pfhi u sokou zwifha nyana ndi zwa diabolo zwoṱhe hezwo mazwifhi ndi a diabolo na musi ni tshi amba mazwifhi ni ngo itela u ḓitsireledza kana u takadza vhathu mazwifhi a ḓo dzula mazwifhi diabolo tshifhinga tshawe tsha sala khae ndi tshiṱuku ri apose dzivhane ḽa mulilo mara a khou ṱoḓa u ṱuwa a yeṱhe u ḓo ṱuṱuwa na vhathu vhanzhi vhane a nga poswa navho zwiḓivhe zwa uri maḓuvhani a vhufhelo hu ḓo vha na zwifhinga zwo lemelaho hu na list ya zwithu zwine zwa ḓo itea kha vhathu paulo uri diabolo u ḓo ḓa shangoni a dzhena mbiluni dza vhathu list ya zwo ambiwaho vhathu vha ḓo funa u tshina kha zwopo fhedzi vhatami vha maḽi vha zuwi vha dzia u ṱongisa vha dzia matamba vha nyadze vha vhabebi vha dzia u sa livhuwa vha sa ili tshithu 3 vha dzia u shaya lufuno timoteo 2 chapter 3 1 uya kha 5 Paulo uri zwifhinga zwi konḓaho zwi ḓo ḓa. Ndi woningi kha riṋe vhatendi kha rumele muraho kha 3 verse 2 i ri yo vhathu vha ḓo dzi funa fhedzi vha ḓo vhenga vhaṅwe a vha nga funi mudzimu ri pfha vhathu vha tshi ri self love zwine zwi amba u ḓifuna u thoma u ḓifuna a zwi ngo khakhea mara vhathu vha tendela vhuvhi dzimbiluni dzavho na u vhenga mulayo muhulwane kha yoṱhe uri funa ye mudzimu u thoma mudzimu zwi amba uri na riṋe ri funane nga tshashu mara vha ngo ri ḓifuneni ni vhenge vhaṅwe timoteo vhuvhili 3 vs 12 huno na vhoṱhe vha tshila nga ofha mudzimu nga kristo yesu vha ḓo ḓi tovholwavho vhathu vha funa u i fhira evese nga nṱhani ya uri vha amba u tovholwa bivhili i ri havha vhane vha tshilela mudzimu vha ḓo tovholwa zwa vhukuma ndi uri na tovholiwa ni ngo tshila kha nḓila yone ngauri vhathu vha ḓovha vha sia kha vhane vha ḓivha zwivhi vha ḓovha vha kha ini ine na ḓivha mudzimu ndi ngazwo ni tshi ḓo tovholiwa mudzimu vha khou ḓivha vhathu vhane vha ḓo ima na ngoho vhufhiloni ha shango yohane 4 vs 23 hone hu ḓo ḓa tshikhathi na zwino tsho no swika tshine ngatsho vharabeli vhukuma vha ḓo rabela khotsi muyani na nga mafhungo ngoho ngauri kristo u ḓo ḓa vha murabeli wa nga u ralo zwine ra khou tea u ita zwiṅwe ri khou tea u tevhedza milayo ya esaya 55 ve 6 i ri ṱoḓani yehova a kha ḓi wanala muvhidzeleleni a tshe tsini fese i amba uri hu ḓo swika tshifhinga tshine murena wa ḓo vha si tsha wanala tshifhinga tshine mudzimu vha ḓovha vha dzi tsini so tshifhinga ndi tshino tsha u ṱoḓa mudzimu